Ix-xogħlijiet ta' Pawlu wkoll għandhom xi ħaġa li tolqtok. Hemm hu kien ipinġi ħafna fossils. Għandha xi plans? Imma f'din l-exhibition ħriġna xogħlijiet antiki ħafna tan-1949 u 1953 u jibqgħu għaddejjin jiġifieri sal-aħħar.
Il-passjoni ta' artist kultant timmanifesta ruħha f'diversi forom. Fil-każ ta' Maestro Pawlu Grech din seħħet permezz tal-mużika u l-arti viżiva, tant li għamel karriera mit-tnejn li huma tul ħajtu, kemm f'Malta kif ukoll lil hinn minn xtutna.
Pawlu jiena tqajt miegħu madwar qisu 30 sena ilu, każwalment, u bdejna nitkellmu u sidinni għal serati kulturali li kien jorganizza d-dar tiegħu. Gwirja hija jisa retrospettiva sena u nofs qisu mill-mewt tiegħu. Jisimha Resonances għax tirrifletti fuq kemm l-arti viżiva fuq kemm il-mużika ta' Pawlu u fuq Pawlu nnifsu. Kienet tini l-impressjoni li Il-mużika u l-arti viżiva jimxu in parallel. Huma bħal jekk kienu l-istess ħaġa. Meta konna nitkellmu, id-diskors kien ikun fuqhom it-tnejn f'salt. Nvarjaw minn naħa, mmorru n-naħa l-oħra, nerġgħu niltaqgħu. Jiġifieri proċess naħseb kien ikun jikkomponi u jpinġi wkoll fl-istess ħin. Naħseb il-kompożizzjoni li kienet tih spunt għall-arti viżiva. Il-viżjoni Pawlu fl-arti viżiva kienet tibbaża ruħha fuq dak li hu vera żgħir, fuq il-mikroskopiku. Fil-fatt jekk tħares lejn ċerta paintings induna li qishom rappreżentazzjonijiet ta' ċelluli jew ta' blood corpuscles. Kien imur għal dak li hu vera mistur, l-isfel, li dak li hu mingħajr konsegwenza pratikament, għalih affarijiet ta' inqas konsegwenza kien fihom konsegwenza kbira.
Pawlu kien jaħdem mużika u pittura tnejn l-istess. Ma kienx jgħid li hemm dik iżjed aħjar mill-oħra. U għex Ruma u Londra, il-karriera tiegħu jiġifieri kienet ibbażata hemmhekk, barra minn Malta. Meta ġie Malta kien jgħidilna ġejt nirtira fin-1991. Kien jgħallem l-School of Music għal forsi ftit snin u mbagħad beda jgħallem ukoll l-istudio tiegħu, kellu studio, kellu selective, Persins, studenti fuq l-arti fil-pittura, kien konna nagħmlu ħafna evenings, kien jagħmel mużika bil-pjanu, idoqqu l-istudenti tiegħu u jesebixxu l-pittura tagħhom ukoll. Alla kien ikollna evening sabiħa ħafna. Meta rajt daw il-frames li għaw 42 f'dil exhibition, Kelli għafsa ta' qatt kbira. Għax kont ngħid pereżempju għar dik kienet togħġbu ħafna. Dik kien kellu ammirazzjoni kbira leha. Anki jekk tbigħ kwadru. Għax dawk għalih Pawlu kienu l-babies tiegħu. Kun qisek tajt xi ħaġa minnhom. Għandi ċertu frames għadhom bis-selofejn għax ma nixtieqx li nbiegħhom. Fhimt imma ma jistax ikun iżżomm dil-pittura kollha. Pittura ta' Pawlu togħġobni ħafna, jiena qatt ma kont fuq dan is-set fuq dawn l-affarijiet ta' pittura, imma ma' Pawlu tgħallimt ħafna. Għallimni kif inħares lejn l-arti, kif nisma' l-mużika, kif nitkellem ukoll. Għalija Pawlu kien monument u mhux ta' b'xejn pinġi ikoni li huma ġifieri pittura bħal din żgħira għax għalija kien djamant, qas naf kif naqbad nindirizzah.